Былатыан Ойуунускай сүүс отут сылын көрсө кини аатын сүгэр Чөркөөх оскуолатын учууталлара уонна үөрэнээччилэрэ Ойуунускай ыллыктарынан айан диэн открыткалары бэлэмнии сылдьаллар. Бу туһунан биһиги биир идэлээхтэрбит Тааттаттан кэпсииллэр.
Чөркөөх оскуолатын бэтэрээн учууталлара Утум диэн ааттаах түмсүү тэринэн иитии-үөрэтии үлэтигэр сүрүн күүс буолаллар. Оҕо төрөөбүт дойдутун дириҥ историятын билэ улаатарыгар араас хайысхалаах үлэни ыыталлар. Икки тыһыынча уон сылтан утум диэн түмсүү тэринэн, бу нэһилиэк историятын, кэлэр көлүөнэҕэ анаан үйэтитэргэ үлэлии сылдьабыт. Ол биир туоһутунан дойду сурахтаах алаас ааттаах диэн бырайыагынан Платон Алексеевич Ойуунускай төрөөбүтэ сүүс сүүрбэ биэс сылыгар Ойуунускай ыллыктарынан диэн айан тэрийэммит оҕолорго, ыччаттарга, нэһилиэк олохтоохторугар анаан ыыппыппыт. Аҥардас бу Чөркөөххө Ойуунускай сылдьыбыт, кинини кытта ситимнээх отуттан тахса миэстэ баар. Ол иһин ону үйэтитэр сыаллаах биһиги бу Ойуунускай ыллыктарынан диэн бырайыагы олохтообуппут. Ону быйыл бу үлэлээбит оскуолабыт Платон Ильсевич Ойуунускай аатынан Чөркөөх орто оскуолата улуу убайбыт Былатыан эн ырыан ылланар, эн аатын ааттанар диэн ити айанынан открытка комплегын оҥордо. Сөпкө даҕаны бу сылы дойду үрдүнэн педагог уонна наставник қылынан биллэрбиттэрэ. Бу тэрээһиҥҥэ олус күүстээх муудараһы, эдэр эрчимнээх сааһы холбооннор, кэнэҕэски ыччаты иитиигэ сорудахтаммыта. Онон күндү ааҕааччылар, күндү былыргыны эҥэрээччилэр, кыраайы үөрэтээччилэр бу открыткалары эһиги көрдөххүтүнэ элбэххэ үөрэниэххит, элбэҕи билиэххит. Кырдьык даҕаны, төрөөбүт дойдуга тапталы ис сүрэххиттэн биллэриэххит диэн эрэнэбит. Бу дьоһун бэлэҕи илиитигэр туппут киһи QR-кодун телефонунан сканердаатаҕына, открыткаҕа көстөр сир историята кэпсэниэхтээх, хоһооннор ааҕыллыахтаахтар. Дорообо, алааһым, сиэрэм күөх алааһым, Эн дьоллоох мындааҕар мин үөскээн үүммүтүм. Дорообо кындалым, кэрэ-күөх кындалым, эн ньуурун үрдүгэр бу күнү көрбүтүм. Платон Алексеевич Ойуунускай бастакы учуутала Матвей Матвеевич Сивцев Маппыйабыс учуутал буолар. Кини уон түөрт саастааҕы Чөркөөх оскуолатыгар үөрэнэ киирбитэ. Былатын оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар Дарья Илларионовна Сивцеваҕа бу дьиэҕэ дьэлэнэн олорбута. Кинини Былатын икки сиэм диэн ааттыыра. Туох билэр, баҕар кэнэҕэс, эрдэ турбут сэһэнэ, хойут турбут хоһооно Төрүүр ыччат номоҕо буолуо диэн кэриэһин эппитэ. Бу курдук саха саргытын түстэспит улуу убайбыт Былатыан Ойуунускай сүүс отут сыллаах үбүлүөйүгэр бэлэмнэнии үлэтэ барар. Прасковья Татаринова саҥа күн Таатта.